Kolleeginnen a Kolleegen, mat der Covid 19 Pandemie hunn a mam Confinement hu vill Leit, inklusive de Studenten, gelidden. Ob jonk oder al, alleguerte ware mer dovu betraff an alleguerte musse mer elo kucken, fir mat de Konsequenzen dovunner eens ze ginn. Am Gesetzesprojet vun haut geet et éischter ëm déi Jonk. An och dat ass wichteg, well d'Studentinnen an d'Studenten, dat ass d'Zukunft vun eisem Land. A wa mer eis ëm eis Matière grise als eng vun eise Matières premières Gedanke maachen, dann ass dat zu Recht, datt mer deene Leit hëllefe wëllen. Mir decidéieren also haut eng Ofännerung vun de CDS-Konditiounen, fir esou de Studenten entgéintzekommen, déi, jo, wéi mer alleguerten, e bësse vun der Covid 19 Kris iwwerrascht goufen an touchéiert goufen. Mir Pirate begréissen, datt deen heite Projet an datt d'Initiativ geholl gouf, fir de Studenten a Studentinnen, an hirem Effort op de villen Universitéiten an Héichschoulen op der ganzer Welt weider ze studéieren, fir déi ze ënnerstëtzen. Et ass fir eis méi wéi evident, datt mer der Bildung musse Virrang ginn. Et ass eng Plaz, wou een net däerf spueren. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dëse Gesetzesprojet geet an déi richteg Richtung. Allerdéngs ginn et, an de Kolleeg David Wagner huet et elo grad nach eng Kéier gesot, Och Bémolen, esou huet d'Chambre des Salariés an eisen Aen zu Recht kritiséiert, datt ebe grad net genuch gemaach gëtt fir déi Studentinnen a Studenten, déi opgrond vun der Pandemie hire Studentenjob verluer hunn. Grad déi wäerten an den nächste Wochen a Méint besonnesch touchéiert ginn, déi, wou et eben trotz der dach substantieller Hëllef vum Staat net ëmmer duergeet. Et gi verschidde Grënn, firwat dat net duergeet, engersäits well se op Unië sinn, wou d'Liewenshallungskäschten immens héich sinn, anerersäits well se aus engem Stot kommen, wou wierklech all Cent gebraucht gëtt a wou déi puer Euro eben net méi do sinn, fir d'Schülerinnen oder d'Studenten ze ënnerstëtzen. Deementspriechend wäert et fir déi ganz besonnesch haart ginn, grad déi, an an Däitschland gëtt et deen Term Arbeiterkinder, déi, déi an enger éischter Generatioun op d'Uni ginn, déi, déi de ganzen Houfert vun hirer Famill sinn, well se et packen, als éischt aus der Famill op d'Uni ze goen, hunn et meeschtens finanziell méi schwéier. A grad do wär eis Hoffnung gewiescht, datt een nach eng Kéier en Geste méi kéint maachen, datt een nach deene weider entgéint kéint kommen, well et ass schonn en Effort als éischten aus der Famill op d'Uni ze goen, et ass en zweeten Effort, wann een dann nieft der Workload, déi mam Bologna-Prozess agefouert gouf, déi iergendwou, jee nodeem wéi ee Referenzkader een unhëlt, zwëschent 35 a 45 Schaffstonne fir d'Uni pro Woch läit, datt een dann och nach 10 oder 20 Stonne schaffe geet, fir sech säi Studium ze finanzéieren, dat ass eng Belaaschtung, déi net nëmmen duebel ass, dat ass eng dräifach Belaaschtung. A genau do sollte mer nach nobesseren. Dëst ass awer an deem heite Projet just e klenge Bémol. Et ass awer e Bémol, deen et derwäert ass, ugeschwat ze ginn, trotzdeem, well de Projet ganz ville Schülerinnen a Schüler, Studentinnen a Studente wäert hëllefen, kann ech den Accord vun de Piraten fir dëse Projet ginn. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Educatiounsminister Claude Meisch. Merci, Här President. Och e grouse Merci fir déi breet Zoustëmmung.